ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער זעקס און זעכציק מיט רבי יוסף זאב בראווער שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום ר' פנחס. יוסף זאב.
לאמיר רעדן. איך האב זייער ליב צו זיין צווישן מענטשן, איך האב זייער ליב צו אינטערעקטן, צו פארברענגען, צו שמועסן מיט מענטשן, אבער איך האב ווייניג חברים. יעצט, איך דארף דאס עכט וויכטיג, איך דארף האבן א סאושעל לייף, זייער וויכטיג, ווען איך האב עס נישט, ווען איך האב נישט קיין ווען איך בין נישט מיט מענטשן, ממש איך זאג דיר ס'מאכט מיך משוגע, סאו איך דארף עס פון איין זייט, און פון אנדערע זייט איז מיר שווער זעהט אויס צו אנטוויקלען נייע רילעישאנשיפס מיט נייע מענטשן, וואס טו איך? דאס איז א שאלה וואס איז אריינגעקומען צו די ליין. ילמדני רבינו, וואס טוט מען?

די ניגון פון מיכאל זכרונו לברכה, יא דו קענסט, דו ווייסט אליין אז דו קענסט, ווער האט קאמפאוזט די ניגון אגב? מוטי אילעוויטש? בקיצור איינער וואס האט געזאגט א גוטן א גוטן מעסעדזש און מיכאל האט עס גוט געזינגען, אקעי סאו נאך קודם זאל איך מיר אליין זאגן א פארגעסענע מעסעדזש איך קען יא, שמייכל צו יענעם, זיי אפראוטשעבל, אפראוטשעבל הייסט וואס? לאמיך זאגן וואס מאכסטו? וואס טוט זיך? אויף די, אקעי סאו די, דו נערסט מיך שוין צו די נעקסטע זאך וואס כ'האב געוואלט זאגן, דו זיי דער וואס גייט צו, דו נעם דעם אינישעטיוו, דו, דו וואק צו צו יענעם און זאג אים דאס, זאג אים דעם גוט מארגן, כ'פארשטיי ס'איז דיר שווער א סאך מאל, אבער פון די אנדערע זייט דו גייסט דאך אויס און דו ווילסט האבן מענטשן וואס פארברענגען מיט דיר. טאקע, פון וואו האסטו געוואוסט אבער? דאס איז דאך דיין שאלה. אה, נו.
אקעי. איז, אבער נאך פארדעם אפילו.

איין פוינט איז די איז די איז לאמיר זאגן ס'הייבט זיך אן מיט עפעס אפשר א געוויסע איינגעהאלטנקייט אדער א שעמעדיגקייט וואס קען זיין אז ס'גייט צוריק ערגעץ ווי אין דיין יוגנט מיט דיין קאנעקשאן מיט דיינע עלטערן אדער מיט דיין קאנעקשאן מיט חברים אין חדר אדער אין די יונגע יארן אין ישיבה אדער געוויסע עקספיריענסעס וואס דו האסט געהאט מיט דעם הייבט זיך עס אן און פון דארטן איז עס שוין אזא סנאובאל איך קען נישט און ס'ווערט שוין אזא גאנצע איך קען נישט נאכדעם איז שוין דיין גרעסטע שונא פלעין די פעקט אז דו זאגסט אליין און דו טראכסט אליין אז דו קענסט נישט אויף דעם און זאגסטו יא דו קענסט יא און זאג עס אויף דעם פאר האסטו דיר געזאגט דו האסט געזאגט יא דו קענסט איך האב געזינגען דו האסט געקוואוט מחול יא אבער על סמך מה?

איך פסק'ן, איך פסל עס נישט. אה, סאו אקעי, סאו איז די, איז די, יא, זאג דיך אליין אז דו קענסט יא. ט, טויש דעם ניגון אין קאפ, און נאכדעם שמייכל, זיי מער אפראוטשעבל. יא. און דו נעם די אינישעטיוו, דו גיי צו צו מענטשן און שמועס מיט זיי, אקעי? נאך א שטארקע פוינט איז, דריי דיך ביי פלעצער וואו ס'גייט זיין אויסגעשטעלט אז דו זאלסט נישט זיין אזוי ווי סתם א. למשל אויב דו גייסט אין א פלאץ ווי ס'איז זייער שטיבל'דיג די מצב, ווייס איך ווען דו גייסט דאווענען שחרית אין א פלאץ ווי ס'איז דא הונדערטער מענטשן שטופן זיך אריין אין אפאר קליינע צימערן און מ'לויפט און קיינער זעט נישט און קיינער באמערקט נישט, מעניא מעניא מעניא מעניא מעניא, יא. איז האסטו ווייניגער טשענסעס אז איינער זאל דיך באמערקן, אקעי, עספעשעלי אויב דו ביסט זייער זייער איינגעהאלטן. פון די אנדערע זייט איז אויך דא א מעלה אין דעם.

יא, און נישט קיין בן תורה, נישט קיין בחור אין ישיבה אדער א אינגערמאן אין כולל. ער זעהט מיר צו עס ארבעט. איך ווייס נישט ווי צו דאס מאכט עס גרינגער אדער עס מאכט עס שווערער. אוודאי מאכט עס שווערער, דאס איז טאקע די שאלה, ווייל אויב וואלט ער געווען אין ישיבה האט ער נישט די שאלה, עס איז סך הכל ער איז אין ישיבה וואלט ער זיך מסתמא געקענט, אזוי טראכט איך, ס'מאכט שווערער די שאלה. סאו. פאר דעם האב איך דיר אנגעמערקט אז ער דארף טרעפן א ריפלעיסמענט פאר דעם סאושעל סירקל, וואס פארן בחור איז עס זיין ישיבה אדער זיין כולל, איז יעצט, איך ווייס נישט צו זיין ארבעטס פלאץ אדער וואס ער טוט איז רעלעווענט פאר אים צו זיין פאר אים די סאושעל סירקל, סאו פאר דעם האב איך דיר אנגעמערקט די זאך פון די דאווענען אדער די זאך פון די ווי ער גייט ביי קביעות עתים לתורה, נאך אפאר נקודות, איין נקודה וואלט געווען. טעיק איט איזי, ווייס איך מיין די פרעשור אסאך וואס מען האט אוי איך מאך נישט קיין קאנעקשאנס אדער די מיסענדע קאנעקשאן וואס ווייסט אין ישיבה איז דאך געווען גרינגער אויפן גאלדענעם פלאץ באקומסטו דעם גאנצן קאנעקשאן איז דא יעצט איז אסאך מער אביסל דארפסט דיך אביסל ריאריענטן דארפסט אפשר אפילו מער אינוועסטן אויכעט כוחות סאיז האב געדולד לייק טעיק איט איזי און ארבעט דערויף צוביסלעך. נאך א נקודה איז, אין מיין עקספיריענס, און כ'בין נייגעריג וואס דו גייסט זאגן פנחס, איטס אבאוט די קוואליטי מאר דען די קוואנטיטי, ווייסט די איינס צוויי אדער די עטליכע גאר גוטע נאנטע קאנעקשאנס וואס דו קענסט האבן, איז סך סך גרינגער, געשמאקער און באטאמטער, ווי אויב דו גייסט דיך יעצט טרייען אריינצורוקן אין נאך עפעס א גרויסן סאושעל סירקל פון אסאך חברה וואס ס'גייט דיך זיין שווערער און דו גייסט נישט באקומען די קוואליטי וואס דו קענסט באקומען פון נאנטע גוטע חברים. און נישט יעדער איינער איז געבויט צו קענען זיצן און שמועסן און פארברענגען מיט יעדעם. אין אנדערע ווערטער, איך פיל אסאך מאל אז ס'ווערט אזא ס'ווערט אזא געמישאכטס פון. איך וויל אזוי שטארק זיין אין דעם ריזיגן סאושעל סירקל, און פון די אנדערע זייט איך הייב נישט אן צו קענען און איך האב נישט קיין סקילס בכלל ווי אזוי צו קאנעקטן צו קיין מענטשן. ווער זאגט אז אדער דאס אדער דאס, אפשר איז אמת און ווער זאגט אז ביסט אינטערעסירט אזוי אין א גרויסן סאושעל סירקל און ווער זאגט אז דיינע סקילס זענען אזוי שוואך, אפשר האסטו סקילס וואס דו קענסט הענדלען פאר די זאך וואס דו ווילסט, וואס גייט דיך ברענגען צו די זאך וואס דו ווילסט צוקומען. ועל כולם, יעדער איינער האט ליב חברה וואס זענען גוטע ליסענערס. ס'איז נישט שווער צו זיין א גוטע ליסענער און דער איז סאו מעני פיפל אוט דער וואס זוכן איינער וואס זאל זיי אויסהערן אביסל. סאו וואנס דו הייבסט אן אויסהערן מענטשן אביסל, דער גאנא לייק יו און דער גאנא בי אינטערעסטעד טו העיר וואט יו העוו טו סעי אלסא.

אבער ס'איז מיר זייער שווער צו דעוועלאפן נייע רילעישאנשיפס, צו אנפאנגן א רילעישאנשיפ מיט א צווייטן, און במילא האב איך ווייניג חברים, סאו ס'זעט אויס פון די שאלה אסף זאב אז די סעלושען איז דאס וואס דו האסט אים געגעבן, סאו עס זעט נישט אויס ווי ער זוכט יענעם הארץ חבר מיט וועם ער זאל זיך ממש פארשטיין אויף א טיפע לעוועל, מיט וועם ער זאל זיך צו וועם ער זאל זיך קענען אראפרעדן, וועם ער זאל זיך קענען דורכרעדן, פאר וועם ער זאל נישט דארפן שפילן, שפילן וואס ווייניגער, יא? און ער זעט אז ער זוכט ממש דאס, מער א סאושעל לייף, אויסברייטערן זיין סאושעל סירקל, האבן מער חברים, מער צו פשוט פארברענגען, זיצן און פארברענגען, סאו אויף דעם וואס זאגסטו איז די עצה צו זיין א גוטע ליסענער, אויסהערן. יא, איינע פון די, נאכאמאל, איך האב דאך געגעבן דא א גאנצע ליסט פון עצות, יא, דאס אז ער זאל זיין מער אפראוטשעבל, ער זאל טרייען צו טרעפן געוויסע גרופס אדער אקטיוויטיס, ווייסט אזא מנין מעריב, א קביעות עיתים, א געוויסע. באשטימטע צייט פון שחרית אדער א גרופ פון יוצאים פון איינע פון זיינע פּעסט ישיבות ווי ער איז געווען און דו זיי דער וואס הייבט אן קאנווערסעישאן שמייכלט צו מענטשן זיי רואיג געדענק אז ס'נעמט אסאך מאל צייט ווילאנג מ'קען אויפבויען גוטע רילעישאנשיפס זיי נישט אזוי נערוועז אזוי איך מוז איך מוז דא יעצט אויפסעטן א רילעישאנשיפ טעיק איט איזי און נאך א פוינט גערעדט וואס איך האב נישט געמענטשענט וואס איך האלט אז ס'קען זיין זייער אינטערעסאנט. יעדע מענטש האט זאכן וואס ער האט ליב, זאכן וואס אינטערעסירט איר, און זאכן וואס אינטערעסירט אים, האביס. און די מינע זאכן ברענגען צאם מענטשן זייער גוט. מענטשן וואס האבן ליב שרייבעריי, אדער גערעכטסער פילאסעפי, אדער פאליטיק, מיוזיק, אדער תורת הנפש. אלע מיני תורת הנפש, ס'דא וואס האבן ליב פערסאנאליטיס און ס'דא וואס האבן ליב דווקא סייקאלאדזשי און כל מיני מעטאדס און ס'דא וואס האבן ליב. צו האקן אויף סייקאלאדזשי? צו האקן אויף סייקאלאדזשי, אין אידישקייט איז דא כל מיני זאכן, איך רעד שוין נישט פון פון איינער וואס האט א עכטע אינטערעס צו לערנען איז ער אייביג אן, קען ער אייביג זיך צוטשעפענען צו א קבוצה פון אנדערע וואס האבן ליב צו לערנען, צו ס'איז געוויסע סוגיות, צו ס'איז א געוויסע סדר.

כל מיני זאכן פון פוד אדער פון פראדאקשן אדער פון סערוויסעס אדער פון טעקנאלעדזשי, כל מיני זאכן וואס קענען אינטערעסירן א מענטש וואס דאס ברענגט דיך וואס זענען דיינע אינטערעסן און דורך דעם זאלסטו קאנעקטן מיט מענטשן.
און דאס איז דאס ווי געזאגט פריער, הער צו, זיי א גוטער ליסענער, הער אויס וואס מענטשן האבן צו זאגן און מענטשן גייען דיך אויך ליב האבן און איט טעיקס טיים יו נאו, עס איז נישט. האב נישט קיין פרעשור און האסט אויך דערמאנט אנפאנג און כ'האב נישט אזוי מורא. כ'האב נישט מורא. מורא אז? כ'האב נישט מורא אז אז אז אז די מורא חלק קומט אריין דארטן פון ביי די וועי ווי די האסט פארגעליינט די מעסעדזש דא אזא צוויי דריי מינוט צוריק פאר מיר האט ער אויסגעשיינט דעם זייער זייער. ער איז זייער זייער סאושעל און איך האב זייער א גרויסע שוועריקייט לייק די זייער. לויער אראפ אביסל דעם זייער. האסט דיך ליב צו דרייען מיט מענטשן און דו באמערקסט אפשר ס'איז דיר אביסל שווער אסאך מאל געוויסע עספעקטס פון די זאך פון זיך דרייען מיט מענטשן פאלט דיר אפאר מאל שווער. אקעי טעיק איט איזי אויס לויער אראפ די גאנצע די גאנצע סעטורעישן דערפון די גאנצע וואליום דערפון און טעיק איט איזי אביסל. אהא.
אקעי סאו זאגסטו קודם אז ס'איז דעם יא לא שנייד עס אראפ ס'איז נישט אזויפיל לחרץ. האב נישט אזוי מורא יענער מאכט נישט אזויפיל חשבונות און און ער איז אפראוטשעבל מאך אזא כאקל שמייכל דיאינישיעט הער אויס טריי צו טרעפן קאמאנעליטיס דורך זאכן וואס מען האט וואס דו האסט אנדערע מענטשן האבן צוזאמען מיט דיר וואס האבן שייכות מיט דיר און ענליכקייטן מיט דיר און

איז קען זיין זייער גוט פאר דעם, ס'איז זיכער דא קורסעס אויף דעי, כ'ווייס די אלע מינע עמפאוערינג קורסעס וואס זענען דא זענען אויך דא אויף אידיש. און ס'איז דא גוטע פראפעשענלס קאל לייף קאוטשעס וואס צו וועם מ'קען זיך דורכרעדן, און די נאמבער פון רבי יוסף זיך צו מאכן אן אפוינטמענט איז טרי פאר סעווען, פאר סעווען זירא, עיט וואן פייוו וואן, און צו שיקן שאלות פאר צווישן אונז אויף טעקסט אדער לאזן א מעסעדזש, יוסף זאב האט עס ליב קורץ, קלאר און שארף.